Aaa. Nya iya. Bujang pegari tauka tan sri tun raja datai baru kuchah-kuchah merindang kitai. Ninting lemai enggau cherita-cherita baru. Au. Em. Kitai udah makai ba Sri Aman. Nyadi ke sekali tu Bujang Pegari mai kitai nemuai ngagai menua Lubok Antu. Ko jerita Lubok Antu tu tadi ngembuan mayuh amai barang-barang tauka. Perengka-perengka ngepan kitai Iban enda ngira lelaki tauka ngepan ngaban indu tauka ngepan Iban indu. Nyadi, ko dinga aku enti kitai meli perengka ngepan Iban lelaki tauka indu, mayuh bala tu tadi madah uji meli ba lubok antu. Laban ba lubok antu kiraka bisi murah mimit nya tadi ku sida iya. Nyadi nadai ke salah seraya ke kitai ke nemuai ngagai orang lebuh antu. Indi kitai lebuh antu ai peninga-peninga channel penguli bau TV ba lebuh antu uhh tu iya Tun Raja datai nemuai ngagai kita kiya tau barang sapa kita ke uhh bisi maya awak lepa kitai betemu makai ngirup tau bedau berangkat mindah ngagai alai palan ti ke baru pegila sekali tu. Umm Aki semalau ngasuh Tan Sri Tun Raja nusi siti cherita. Iya ngirum ke tu lama udah bulan empat taun tu tadi nya peda kita pengelama nya bulan empat nyu empat bulan nya udah cherita iya tu tadi enda ingat dibacha. Enda ingat dipeda laban kelalu mayuh cherita-cherita nyadi kita ke bukai ke bisi ngirum cherita ngagai aku besabar ngan ti kitai nitih keripih sapa dulu ngirum nya dulu bacha kitai au anang ngirau cherita kita sigi tetap dibacha tang kitai tu tadi belubah lubah lubah nadai nya kenangi nadai nya perumban deh ninting hari sigi bisi belama cherita kitai au jerita. Ke diasuh aki semalau kitai tu si Tu Suba maya taun semilan belas lima puluh an suba. Nya. Bisi kita ke ninga cherita aaa Panggau Libau ditu ampit kita ada taun semilan belas lima puluh an wai. Enti kita ada kena taun semilan belas semilan puluh an reti nya tadi. Au. Nyau berumur amai iya nya tadi tu wai baka tuai amai. Jangka-jangka aku umur kita diatu enda nyalah-nyalah tujuh puluh dua. Au. Ba menua pelilih Batang Kari, bisi siti rumah panjai ba Batang Kari dia tadi. Benung nya ngai. Au. Tudah aki kitai ku benama Manggai. Aki kitai Manggai tu tadi udah parai. Au, pemarai tu kena penyakit ke orang. Nyadi pemarai ati kitai mangai tu nyelai amai wai. Udah mandi ba sungai, pulai ke rumah panjai, lalu kesah kesah minta sah meda ari empu ka luput, enda sempat bejaku ngajar bala anak bini tadi. Dia meh ati kitai mangai. Luput kala nya, au. alu mutus seput ba ruai. Nama nih sida ke tuai meresa seput eh tadi sida eh madah aki mangai tu tadi mutus seput tengah hari nya. Nama orang tadi begau nyabak ke iya au sinu ke iya meda pemanah budi basa iya tadi enggau orang cukup manah bala ke bukai au pepadah kulu pepadah kili. Au. Ni ke sama pemakai semenua seria endang sigi datai magang-magang ngesah aki kitai mangai tu suba ke udah lesi. Keno kuran tuai usi. Basa mangai tu suba besai wai. Besai sekali serta dikenang bala mayuh laban iya endang beberita manah ati serta lempung tulang nulung bansa diri empu lebuh maya ke tusah. Nyadi, mayuh meh orang datai ngesah pengerabat bala aki kitai manggai tu tadi. Pemayuh kaban belayan sereta orang ke ngelala aki kitai manggai tu endang mayuh amai-amai kadi wai rebak maya nya suba taun semilan belas lima puluh an nya suba. Nyadi, bala sida ke laki kiruh begiga ke utai ke lawa wai, begiga ke utai dempa. Nemu meh kita tadi baka babi, upa semua ke nya deh wai. Kedua ari tadi ngeban sentubong. Ko jerita ngeban sentubung aki kitai aning Mangai tu suba ngempat hari degaga orang baru tiki ke rumah panjai enggau piring. Malam nya nyengai ke tadi bisi deh siku nembiak tu manchal amai. Au manchal inya tadi nembiak nemu utai iya tu tadi. Nemu kita kain orang ngaban setubung tadi bisi repik kayu. Repik kayu mimin ke mesai tunjuk jari nya. Nya ke dibai iya. Nyadi ko orang nusing agi iya ti deka meda uhh sembahyang ngena repik kayu nya tunu di ngusut mata di. Nya ti ke ingat ku nya tadi. Au bai iya merepik kayu nya tadi laban ka meda uhh sembahyang. Munyi ke tusi ensera orang. Iya laban ke baru tama pengarap baru. Nyadi ne maya nya tadi enda pechaya narap ke utai baka nya. Iya nunu umbang tauka repik kayu sentubung aki ke tai manggai ne tadi deban betanah uhh nya tadi. Tunu iya ba api sereta mih repik kayu tai nyudah angus nyadi abus tuai. Picit iya mimit. Lalu runsut iya abus enti adi besenentang mata iya sepiak-sepiak. Au. Empai lama endar pengudah nya tadi iya njelak leka mata iya. Sereta iya njelak leka mata iya dia tak meda antu bediwai tang rimbai iya ba tandu dia. Peda iya mua antu nya wai nya besimpi pala sepiak bisi au ni ke narai mata bisi ni ke nyelur ke lidah bisi ruai kukut nyepan nyai mata nya melut kadi wai taring nya mayuh tau nyengkang ngerami iya ke nerekam iya meh tadi mayuh magang magang utai nya dia antu indu bisi laki bisi kai nyerauh antu dah tuai nya tadi enda buleh nyerauh iya nya tadi mina nyabak dau nyabak nya tadi au. Laban iya meda kelalu mayuh antu ba tandu maya nya mun ti kena bedunjung sema ku jaku wai. Bedau agi betanah din peda iya. Wang meda nyepiak tadi beguai mih iya tama ke ruai au duduk begulai enggau orang. Nyadi, iya ke duduk enti tadi betul bendar ngimbai siku apai tuai. Nyadi ai meda apai tuai nya, ai ku iya, nama apai tuai tu udah mati taun nyin kemari ku iya. Nyadi orang ke dipeda iya ngemenuh ke ruai nya tadi ku iya. Penuh ba nya nya ke dikulu kilik kin orang ke udah mati. Nya nya ke dipeda ai nya tadi ke di wai. Malik ke setak kin peda iya ning apai iya duduk jejengah bendar. Ngirup makai tumpi ngawasi pulut sebayan. Aa malik senentang ngurang ke parai tadi dia iya meda semengat aki mangai duduk endih dinding ngimbai bangkai empu nyabak peda iya. Enda jauh ari niang aki kitai manggai tadi dia iya au meda antu gerasi. Engka luput iya meda ke diwai antu bilai begulai dia magang-magang. Nya ke dikumbai kitai raja sebayan iya nemu malik mua. Au nyelurka jelar-jelar lidah iya. Dilah tadi melit pala iya. Nyu nyabak maya meda antu ti melut leka mata. Pengudah antu nya tadi betunga mata enggau iya. Dia iya melika bukai. Au nya meh ku iya nya tadi ke dek wai. Au enti disemaka baka pala mayuh buk ba pala antu ba ruai nya tadi. Sadau din bisi. Au din iya ngerayap bisi kadi mayuh. Nadai temu gamal. Au. Ni ke bisi manah, ni ke jai gamal nuan nya tadi. Nyadi orang ke udah parai-parai nya, nang bisi dep peda iya magang-magang. Au. Sida nya peda iya begau, birup kai tuak makai ke piring nya tadi. Nyadi ko jerita, pengudah setaun mensia ke nyadi semangat tadi begulai enggau orang sebayan. Dia semangat iya. Danjung orang agi sempulang ganam. Sebedau tiki ke ari bukit pengangkat semangat ke langit kin. Ba langit meh betara tauka talang milih ni bagi sida ke ka tama ke dunya penerang enggau dunya pemetang. Mayuh agi kedua mensia muai ai tuak ke tanah makin mayuh agi bala entu sebayan majak ngirup mega dia nembiak nya meda. Ulah orang sembahyang majak au gawa amai begagai bebuti bisi enda lama ke pengudah dia tegah sekua entu au iya perlu luput nyi serta nembiak nyi luput tadi dia entu sembahyang nya ngerumu tubuh iya duduk batas tubuh iya iya ke luput nya telentang kaki jari perut pala iya tak bisi mega-mega ni orang ke bediri ni ke duduk tadi wai ni gali ba tubuh iya. Nya ke ngasuh Wan Oleng kebut. Enda jauh ari nya, bisi ja siku Manang tu tadi ngimbai nembiak nya duduk. Laban ke mata Manang tu lansia, dia Manang mansang agi tubuh nembiak nya. Minta sida serumah ngambika iya tujuh iti daun sabang kena nepas nembiak nya. Laban sida serumah meda nembiak nya baka ke parai. Sengak-sengak seput tinggang ngantu sebayan. Tanya enda nyaut iya nya luput mata pejam. O chapuh meh sekayu rumah panjai nya tadi ke diwai maya nya nasip bendar. Manang nya tadi ulih ngadu ke nembiak nya ngujung ke nembiak nya ngeleda ari luput iya. Iya enggau sabar-sabar meda kaki Manang nya padu ngereja pengawa ti baka nya agi nyesal ku iya. Nyadi bala kita peninga. Au. Tauka kita nguji. Au. Baka ni gaya nya. Amat kena. Tang aku ngai. Mar ga buyan baka aku tu. Enti kita nguji enti ngam ngena ku kita madah. Au. Ya na siku-siku am. Bemu mayuh kitai nguji ka aku. Enti siku aja enggai legi aku luput legi ukai kita nemu aku luput au enti kitai meh mayuh nyamai kitai au luput sama luput hidup sama hidup kitai ka ya nyadi ngenang ke nya tadi nembiak nya pan alu mulai ke dirimbu ke bilik au tinduk pulai jerita ngagai aki kitai mangai tadi malam kelima iya disengai. Pagi nya iya dikubur mega pengudah iya dikubur makai murai nya tadi au sereta ulit enggau lumbung iya pan dipadah mega kemaya nyadi sereta malam beserara pan tembu. Laban mu nya au agi sigi panjai ulit sebulan orang ulit manggai nya tadi kadi wai. Nama deh sida sebilik serumah begulai makai belama sebulan bulan nya tadi bisi deh takah seminggu udah nya sida iya serumah tebegau kedi wai meda siko mensia baka gamal niang aki mangai chuko cho chuko bedarat ari penatai pendam tadi ari geli nyin meda nya tadi niang aki mangai ke udah parai bejalai nuju ke rumah aki. Par meh bala nembiak ke duduk ba nya tadi ke dawai lari. Au, sida agi indu, au, meda manggai betungkat pulai bejalai nuju kiya nya betungkat tadi wai. Nya ba nya tadi tepuh meh sekayu rumah. Meda niang aki manggai ngeduduk kediri ba tunggul kayu mua rumah panjai dia. Dia aki manggai nanya nyadi rumah. Ti nyadi aku tukar niki. Enti nya nyadi ami aku tu malam nangkau mai aku din ga. Ko iya ke dek wai. Au serta baka nya tadi dia sida ke bukai nanya penemu sida ke tuai-tuai. Nyadi ingat kita manang aku ke ngidup ndek mit nya tadi nembiak nya tadi nyadi nanya penemu manang nya bisi mega lem ambang au tuai rumah. Nurun ke tanah kin betemu ngan niang aki Mangai. Ngasuh niang aki Mangai muka baju iya. Pengudah meresa tubuh niang aki Mangai, dia sida tetekenyit meda tubuh niang aki Mangai tadi tauka aki Mangai kidup baru nya. nadai dempa ulat nadai rusi nadai telih apan amat semua tak baka tubuh kitai ke idup tu nya tadi pekenyit meh sida nya tadi kadi wai au nya meh gari dikena iya aaa mati nya meh ga gari kena iya pulai baru au meda nya meka nya tadi idup meh aki kitai au mangai tadi tegaga ke orang piring ading. Manggai dek gaga ke orang langkau tengah laman sebedau ngan ti peniki ke rumah tiki ngena piring de langkau dulu iya ngan ti ooh dia meh maya bechukup dintu ooh orang tuai nanya baka ni manggai tau idup baru ku sida iya. Sambil ngirup tuak Manggai Nusi. Nyadi baka tu ku Manggai. Iya tu dijuk ke Bungsu Bubut ari Tanjung Yadin laban iya ngumbai Bungsu Bubut manah bulu sereta abau rengut ku iya. Reti nya tadi Bungsu Bubut enda rindu au enda rindu semengat ngeleseka pendiau iya ti kamah sereta bobot ba sebayang din. Ke nya nya tadi. Nyadi. Engka nya bungsu bubut nya tadi engka nya amat bubut enda manah pendiau kamah. Nya meh manggai tu tadi madah ke manah pendiau manah bulu berngut. Nya ke nya tadi ju ke bungsu bubut. Nya ke ngujung kaki kita manggai tu suba nya idup baru. Keno ku jerita tuai sebedau mensia ditiki ke langit kin dia sida iya mayuh menua deka dipansa. Tang, menua Bunsu Bubut sigi dulu dipansa laban Bunsu Bubut tu meri semengat mensia ngena pengepan besayap ngichap ke ulih terebai ke langit kin enti pengudah ba bukit tinggi. Nya laban sida iya ila deka terengkah ba bukit tinggi, sayap ke diberi uhh Bunsu Bubut tadi kena seret terebai. Pengudah ari menua bunsu Bubut dia semengat mansa menua tasik besai betemu enggau bunsu ikan nginjauka semengat ngena perau ngujungka semengat merau nengah tasik besai bangka gelombang nengah wong betingkah arung mega. Pengudah nya semengat kitai mensia bedarat neresa tinting arung neresa kampung jerung. Au, jalai enti tadi naka pemanah nadai nemu renjan, nadai nemu arung ujung datai ba titi penguji jematan. Enda nemu renjan ti nuntung ke Bukit Tilung, Bukit Begelung, Bukit Rarung. Datai ba Bukit Rarung dia semengat nuju ke ayu pengelepau. Semengat ke langit kin. Semengat ngemasukka sayap iya. sereta iya dipandi indi endu buri ti ngibun kayu pengelepau semengat ke langit. Pengudah mandi ba sungai tuchi ba bukit rarung dia ditubuh semengat kitai ne tadi. Perinching ke genjing wai au semengat tiki ke bala dara tuchi sebayan puchuk kayu semengat ngujungka siti tenggau Datai ari langit, alu iya tiki ngagai langit kin, ngena sayap ke kebap nuju ke langit kin diberi bunsu puput nya tadi. Denya nya, nama deh nadai engkretik sida ai serumah bengap-bengap, rangap-rangap sida serumah ninga ti tusi aki kitai manggai inya tadi. Sida serumah tegenung au laban sida iya iran. Niang, laban sida iya iran, tuai sida iya manggai tu agi ingat kutai ba sembayan din. Enti aki manggai tu diju ke bunsu bubut ari tanju, au labuh ninggang tanah nyadi pala iya tadi ninggang batu achau. Nya baru iya enda ingat utai ke nyadi ba din. Tang iya enda kena batu achau iya chunchun ba tanah. Aki manggai mega madah. Bisi kedua semengat tadi agi ba sebayan din empai niki laban kedua iya takut nengah titi penguji jematan enda nemu ngundi pengereja enti ngasuh sida iya ngenangka penyai diri ba dunya nyata mega. Manggai madah, bisi apai tuai ari ulu sida iya suba ngembuan pengaruh munuh orang. Au, udah parai lima taun ke udah. Agi enda tetiti ke tangga penguji laban ba dia meh enti orang jai ati deka diperinsa titi penguji. Enti labuh ari nya sigi ba api diyet meh nya diau ko iya. Enti labuh ari titi penguji dia mega semengat nya bejalai naka pemedis neresa duri pemetang nengah jalai ti bau but nyentuk ke rembus ba kaki Bukit Rarong. Datai semengat enti adi au ba atas bukit rarung lia dintu manah mega ari sida ini ngaran tuchi tadi lalu dibai niki ke langit kin. Ba langit mega petara milih ba dini semengat kitai diau jemah ila. Enti semengat labuh kai dia sida iya tau pulai ke idup baru tang sida iya nyadi anak mit ti diada kuchuk ichet peturun semengat sida iya empu. Nya meh kita meda enti anak uchu ichin ngada ngada ka anak oh ngambi gambar tu oh ngambi gambar sanu sigi kia tuju iya sigi kia nyadi ko jerita aki kita mangai tu tiga kali mati serta idup tiga kali mega tang ketiga kali iya idup dia iya bisi berumur seratus dua puluh taun maya nya taun semilan belas tujuh puluh an. Ketiga iya idup, mati, dia, iya lalik pendiau. Sereta iya enda tau negu anak mit mega laban iya suah nyenguk Sebayan. Maya taun semilan belas lapan puluh an, iya alu mati. Pengudah nya tadi sida iya sebilik pindah ari Batang Kari pindah Kuching. Jerita manggai tu ukai semina jerita au tang endang amai nyadi taun nya suba. Nyadi agi kita purih uchu ichit ke benama aki kita manggai tu enti kita bisi ninga tepensa Tan Sri Tun Raja tauka Bujang Pegari minta ampun au aku tu tadi ngenang cherita aki kita au nuju ning aki manggai enti nuan bisi ninga aki au anang anu aku aki au tulung pungka aku tu awak ke majak tebilang sereta dunya Awak ka gayu guru gerai nyamai baka nuan aki panjai umur seratus dua puluh kena umur entadi. Awak ka seruran ulih nyerita berama belama belama nyerita peninga tuai ngagi bala kita Iban ba Sarawak ditu. Kasih ke sida ika ninga da aki da. Asu kaya asu raja ku tu aki gerai nyamai au lantang senang au nya utai kad pinta utai kedeka. Nyadi bala peninga semua nyeh enda lama bas kitai peda udah. nuntung pasal luban tu kitai. Nyadi, sebedau kitai tu tadi begigaka ke pengepan ba luban tu aram. Ni orang ke luban tu tu tadi nyaga nya bisi kedai-kedai ke nyamai-nyamai meh. Enda alai kitai ngetu belanak enda lama. Ngisi ke lun perut tu uma meh ai. Nyu lapar, nyu aus beta rakong tu emm au lenggu ugai tu ngumba ga ba kubal tu nyungka kemi hahaha au nyadi lengka naka tu dulu kenang kitai sekali tu enda panjai pandak aja enta kitai pengila enti bisi hari aku nusi kitai cherita panjai ok betemu kitai pengila ninga tan sri toraja kochar kochar bejaku ngajak ra aku pejam pegari tan sri toraja keep support this channel siga selamat selalu.